Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar kitbiet differenti. Se nħarsu lejn xi xogħlijiet mużikali li nsibu fl-arkivju tal-Katidral tal-Imdina. Lejn l-aħħar tas-sittinijiet tas-seklu 20 numru kbir ta' xogħlijiet mużikali bdew jinġarru lejn l-arkivju tal-Katidral tal-Imdina. Hawn beda xogħol rigoruż biex dawn il-biċċiet mużikali jiġu kklassifikati skont il-kompożitur. Bdew jiġu skoperti kompożituri Maltin li kienu intilfu fit-tessut taż-żmien. Minn dak iż-żmien lil hawn saru diversi riċerki u ġew ippubblikati numru ta' studji dwar dawn ix-xogħlijiet mużikali. Hawn titqajjem kurżità. Għaliex insibu arkivju mużikali ġewwa arkivju ekkleżjastiku? L-idea li l-arkivju tal-katidral jarrikkixxi ruħu kif inhu llum hija ġrat b'mod awtomatiku għaliex Mal-funzjonijiet liturġiċi tal-Katidral hemm bżonn il-kompożizzjoni mużikali u mat-twaqqif tal-Kappella Mużikali tal-Katidral fl-1619 mill-Isqof Baldassar Cagliares u mal-ħatra tal-ewwel Maestro di Cappella uffiċjali għaliex nafu li kien hemm Maestri di Cappella oħrajn anke fil-perijodu tard Midjevali fis-seklu ħmistax u fis-seklu sittax imma fl-1619 wara l-ħatra ta' Don Francesco Fontana minn Sqallija, li kien qassis, bħala Maestro di Cappella tal-Katidral, l-arkivju mużikali, ir-repertorju mużikali beda jikber. Għalkemm diġà nafu li kien hemm xogħlijiet oħrajn preċedenti illi sfortunatament m'għadhomx jeżistu. Raġuni hija illi għal raġunijiet storiċi ma nafux x'sar minnhom. Għandna biss inventarji tagħhom ta' xogħlijiet mużikali li ntilfu, iżda li maż-żmien minn Maestro Domenico Francesco Fontana 'l quddiem l-arkivju mużikali baqa' jarrikkixxi. F'dan l-arkivju insibu mużika tal-hekk imsejħa Maestri di Cappella. Min huma dawn? U kemm qegħdin imorru lura fiż-żmien? Għall-bidu l-Maestri di Cappella kienu Taljani u Sqallin. Sa nofs is-seklu sbatax, il-Maisu di Cappella kollha tal-Katidral kienu Sqallin jew Taljani. Per eżempju, nsemmi lil Andrea Rinaldi, Don Francesco Fontana, Antonio Campochiaro, Giovanni La Forgia u oħrajn. Huma kienu jew jagħmlu kompożizzjonijiet skont il-kommissjoni li jkun għamel il-Kapitlu biex jiktbu xogħlijiet għal speċifikament tal-Katidral, jew inkella jixtru kopji stampati ta' mużika importanti li kienet qed tiġi prodotta fil-Knisja Kattolika Rumana għall-funzjonijiet liturġiċi tal-Katidral. U dawn uħud minnhom huma uniċi fid-dinja għaliex xi kopji eżistenti huma biss konservati fl-arkivju tal-Katidral. Warajhom Wara dawn il-kompożituri Taljani, il-Maltin bdew jitħarrġu wkoll. U wara li Giuseppe u ħuh Domenico Balzano kienu appuntati Maestri di Cappella, nibdew naraw ġenerazzjonijiet ta' Maestri di Cappella Maltin, bħal Giuseppe Gristi, Belinio Zerafa, Francesco Azzopardi u oħrajn. Dawn imorru lura għal seklu sbatax, jiġifieri hemm ix-xogħlijiet importanti li għandna tagħhom imorru lura għal l-1600, l-bidu tal-1600, għandna xogħlijiet per eżempju uniċi bħal ta' Bonaventura Rubino, messa għadu ekori, Xogħlijiet oħrajn ta' Vincenzo Tozzi u kopja unika ta' Claudio Monteverdi u xogħlijiet ta' awturi kopożituri mhux magħrufin, fil-fatt l-ewwel batch ta' manuskritti, l-ewwel mitt manuskritt, huma mhux awtografati, jiġifieri m'għandhom l-ebda firma taħthom u dan iqajjem possibilità għall-mużiċisti u l-mużikologi biex jippruvaw jagħtu attribuzzjoni, fil-mużika mhux faċli tagħti attribuzzjoni, mhux bħall-kwadri, għaliex meta inti għandek diversi stili u influwenzi minn kompożituri li tista' tkun tagħhom, tista' ma tkunx, u allura diffiċli wieħed jagħmel attribuzzjoni.
Il-mużika Maltija hija mogħnija b'ġeneri differenti. X'inhi l-importanza ta' din il-mużika fil-kuntest Malti u anke dak Mediterranju? Fl-arkivju tal-Katidral, l-ewwel ħaġa l-Maestri di Cappella kienu jintbagħtu. primarjament fil-belt ta' Napli jistudjaw, jiġifieri jew fil-Konservatorju ta' San Pietro a Majella jew Gesù Cristo dei Poveri, jiġifieri l-influwenza hija waħda Naplitana. Però dejjem għandhom il-laqta oriġinali tagħhom, jiġifieri x-xogħlijiet ta' Benigno Zarafa, Biex ngħidu hekk, jiena nitkellem ma' diversi mużikologi, għalina huwa l-Sebastian Bach Malti għaliex ix-xogħlijiet tiegħu juru ċertu ġenjalità fil-kompożizzjoni. Jiġifieri hemmhekk naraw l-apiċe tal-mużika Maltija tas-seklu tmintax. Huwa rajh mingħajr ma jinżagħlu l-kappell, jiġi Francesco Azzopardi, ġifieri li dan kiteb madwar 250 xogħol mużikali, ġifieri qed nitkellmu fuq repertorju vast tul is-snin tiegħu li għamel il-Maestro di Cappella. Zarafa, pereżempju, għamel 44 sena Maestro di Cappella fil-Katidral u wieħed jista' Jimmaġina kemm dam, kemm ta xogħol u x'kontribut wiret l-arkivju tal-Katidral, li fil-maġġoranza tagħhom sostanzjalment ftit smajnihom għaliex għalkemm saru xi edizzjonijiet u saru xi kunċerti imma fis-sustanza tagħhom għad baqgħalna ħafna x'nitgħallmu u x'niskopru.
Se mmorru lura fiż-żmien. U nħarsu lejn l-eqdem biċċa xogħol mużikali li nsibu f'dan l-arkivju. L-eqdem mużika li għandu l-Katidral huma l-kantiċi Akwitani, li għal raġunijiet storiċi qatt ma kienu intenzjonati biex ikunu fl-arkivju tal-Katidral. Iżda dawn spiċċaw hawn wara li kienu konservati fil-Kappella ta' Sant'Anna fil-Forti Sant'Anġlu fi żmien l-Anġuvini. Imma maż-żmien dawn għal xi raġuni spiċċaw hawnhekk. Huma kotba liturġiċi, qari tas-sigħat u testi mill-Bibbja li huma kantati b'mod monofoniku, jiġifieri hija melodija biss mingħajr akkumpanjament. Dawn imorru lura għas-seklu tnax. U mbagħad warajhom naraw ukoll il-libri korali li kien ordnhom l-Isqof Martino Rojas fl-1572 u saru minn ġo minn patri f'Sqallija, f'Zignano, u dawn kienu jservu għal funzjonijiet liturġiċi fil-katidral. Ovvjament imbagħad minn hemm tibda l-attività mużikali għaliex Il-Katidral kien f'ċertu kompetizzjoni bejn il-Maestri di Cappella li kellu l-Konkatidral ta' San il-Knisja Konventwali tal-Ordni u l-Katidral tal-Imdina u allura naraw li kien hemm ċertu pika anke f'dak li hi

jidderieġu l-mużika u jieħdu ħsieb il-mużika tal-Katidral, mir-repertorju ġo dan l-arkivju insibu l-mużika ta' Giuseppe Balzano. Wieħed mill-manuskritti u l-uniku manuskritti ta' dan il-kompożitur huwa Beatus vir. Beatus vir, illum il-ġurnata, nisimgħuh parti mis-salmi u mill-vespri tal-festi prinċipali li jsiru fil-parroċċi. Ir-referenza tal. Beatu Żvir illum il-ġurnata nsibuh bħala s-Salm 111. Dan is-Salm it-translation tiegħu huwa Imbierek dan il-bniedem, jiġri huwa l-ftuħ tal-Vespri ta' lejliet il-festa. Issa bħala festi li kienu jiġu ċċelebrati ġewwa l-Katidral u għadhom sal-lum il-ġurnata, Hemm insibu l-Konverżjoni ta' San Pawl li tiġi ċċelebrata lejn il-25 ta' Jannar jew inkella ġeneralment il-Ħadd qrib dik id-data. L-Imnarja, il-festa ta' San Pietru u San Pawl ukoll dak iż-żmien kienet tiġi ċċelebrata l-festa ta' Sant'Agata.
Fost dawn il-kompożituri nsibu wħud li jispikkaw fuq l-oħrajn. Bħala maestri dikkappella l-kbar u l-mużika tagħhom li tinsab ġewwa dan l-arkivju tal-Katidral, insibu lil Giuseppe Balzano li għadni kif tkellimt fuqu u lil ħuh Domenico. Wara insibu lil Benigno Zerafa li huwa iktar popolari u wkoll lis-suċċessur tiegħu Francesco Azzopardi. Matul iż-żmien ukoll insibu lill-familja Bugeja bħal Pietro Paolo Bugeja u

Bħala mużika hemm iktar pereżempju għal qrib il-seklu Barokk insibu li l-quddies kienet tkun f'partijiet għaliha, fis-sens li l-manuskritt ma kienx ikun quddiesa waħda, però kien ikun Kyrie għaliha pereżempju, Agnus Dei għaliha, eċċetera. Jiġifieri minn dak il- kompożituri tal li semmejt bħal Giuseppe Balzano eċċetera insibu ħafna manuskritti relatati mal ma' dak li għandu x'jaqsam mal-Katidral. Però għalkemm li aħna qegħdin nitkellmu fuq l-arkivju tal-Katidral, insibu wkoll mużika sekulari. Mużika sekulari jiġifieri dak li mhux sagru, bħal mużika li tista' tindaqq fit-teatri, mużika li tista' tindaqq minn għal orkestrazzjoni żgħira, jiġifieri bħal erba' strumenti, u wkoll opera.

Wieħed jista' jisma' din il-mużika speċjalment fil-ġranet tas-sajf meta jkun hawn il-festi fil-parroċċi. Aħna nafu li l-festi fil-parroċċi, il-festi ta' ġewwa mhux ta' barra, il-festi ta' ġewwa l-knejjes, għadhom jindaqqu antifoni li jmorru għas-seklu dsatax u għoxrin, speċjalment minn dawn il-kompożituri li għadni kif semmejt. bħal Buġeja kif ukoll Nani, għalkemm li ma kienx Maestro di Cappella tal-Katidral. Illum il-ġurnata tajjeb li ngħidu li ħafna parroċċi qed jerġgħu jiġu għall-mużika oriġinali li għandna hawnhekk ġewwa l-arkivju biex il-mużika li qed tindaqq tkun dik fuq il-forma oriġinali u l-orkestrazzjoni oriġinali, għax tajjeb li ngħidu li dak iż-żminijiet mhux kull instrument kien aċċessibbli. Pereżempju, għandna mbagħad ikun hemm ħafna editions ngħidulhom, dak wieħed jirranġa dak li jista' fuq x'għandu aċċessibbli għal dak iż-żminijiet. U aħna bħala Arkivju qegħdin naħdmu biex ngħinu lil dawn il-gruppi, il-parroċċi biex b'agreement speċjali wkoll ta' biex aħna nipproteġu l-mużika li aħna għandna ġewwa l-Arkivju, din il-mużika tista' terġa' tieħu l-ħajja kif suppost ġewwa l-parroċċa u fi żmien Ovvjament għalxiex kienet miktuba għax dawn kienu ovvjament bħall-antifoni kienu miktuba għal dik il-festa u għal dik il-knisja partikolari.
Minbarra l-mużika tal-Maestri di Cappella, f'dan l-arkivju nsibu kollezzjonijiet oħra ta' mużika. Bħala mużika li nsibu ġol-arkivju Barra dik il dawk il-manuskritti nsibu wkoll il-mużika stampata. Id-differenza bejn dawn iż-żewġ kollezzjonijiet hija li l-manuskritti huma miktubin bl-idejn imma l-istampata huma fuq ovvjament karti stampati. L-eqdem mużika stampata li għandna tmur lura għall-1568. ta' Claudio Merulo li ġiet pprintjata ġewwa Venezja. Merulo kien Taljan u dan ġie tawh il-pożizzjoni bħala l-organista prim tal-Katidral ta' San Mark. Hu wkoll barra li kien organista kien ukoll pubblikatur, b'hekk insibu din il-mużika stampata ġewwa l-arkivju tagħna kif ukoll kompożitur. Prim. Barra minn hekk insibu wkoll mużika stampata ta' Andrea Rinaldi li dan kien il-Majestro di Kappella tal-Katidral ta' Sirakuża kif ukoll hawnhekk tal-Katidral tal-Imdina.

Il-core collection, biex ngħidu hekk, il-qalba tal-kollezzjoni kienet tikkonsisti bejn wieħed u ieħor f'ħames mitt manuskritt. Fil-fatt, wieħed mill-ewwel kotba li hawn fuq l-Arkivju Mużikali jkomprendi biss l-ewwel ħames mitt manuskritt li hawn fl-arkivju għaliex dik kienet il-qalba. Dawn kienu nstabu għall-ħabta tal-1965. 168, f'kaxxarezz fis-sagristija tal-Katidral, għaliex ma konniex naf, ma kinux jafu bihom qabel. Kienu jafu li jeżisti l-Arkivju Mużikali, ma kien żmien fejn l-importanza għall-mużika Barokka, fi żmien meta qed nitkellmu fl-1960 għandek il-Konċilju Vatikan Tnejn, ftit qabel kien hemm motu proprju, jiġifieri riforma sħiħa fil-kompożizzjonijiet mużikali u dawn kienu allura kompletament minsijin. Imma meta raw, meta fetħu sabu dan l-armadji kbar fil-katidral, sabu l-ewwel 500 manuskritt bdew jagħmlu sorting, jnaddfuhom, jippaġinawhom, qabdu studjużi jew mużikologi biex jeżaminaw għall-eżaminazzjoni tal-kontenut u l-importanza tagħhom, irrealizzaw li kien hawn konċentrazzjoni rikka ħafna fejn tidħol il-mużika Maltija speċjalment. U allura qajjem l-interess biex min ried b'mod volontarju seta' jagħmel donazzjoni tiegħu. Nibdew naraw suċċessuri ta' ex Majsidi Kappella jew nies li jiġu minnhom jew li wirtu xogħlijiet mużikali jagħtu donazzjonijiet privati tagħhom biex ikunu aċċessibbli għall-pubbliku fl-Arkivju tal-Kaldera Dalbar Dejjem, pereżempju, kollezzjonijiet bħal Familja Nani li Paul Nani oġbu jagħti il-kollezzjoni kollha mhux tiegħu biss imma ta' missieru, ta' nannuh, ta' buż nannuh, u tal-ewwel nanisti li kienu Malta. Kollezzjoni ta' Ġużeppi Caruana, kollezzjoni ta' Joseph Abela Scolaro, kollezzjoni ta' Carmelo Pace. U dawn jikkostitwixxu f'madwar 6,000 manuskritt mużikali, jiġifieri qed nitkellmu hawnhekk fuq

Ir-riċerka fuq il-kitbiet hija kruċjali biex nifhmu aktar l-istorja tagħna u minn fejn ġejna. L-Arkivju tal-Katidral tal-Imdina huwa milħuq minn ħafna riċerkaturi dawk li huma barranin u anke wkoll internazzjonali. Ħafna riċerkaturi jinteressaw ruħhom fil-kompożituri Maltin bħal dawk li semmejt bħal Francesco Azzopardi, Benigno Zerafa. Hemm ukoll fuq l-istorja tal-arkivju u għaliex għandna ċerta rabta mal-Mediterran u mal-Italja. Fl-aħħar snin l-arkivju ħadem biex il-websajt u s-siti soċjali jkollhom informazzjoni kemm jista' jkun li tgħin ir-reċerkaturi. Min-naħa tal-mużika, il-katalgi u l-informazzjoni l-iktar importanti fuq il-kompożituri u d-donazzjonijiet li kellna matul iż-żmien qiegħda kollha aċċessibbli fuq il-websajt u l-midja soċjali biex b'hekk ir-reċerkaturi jkollhom informazzjoni bażika tal-mużika li għandna hemm ġo dan l-arkivju. Wara talba li ssir mir-riċerkaturi huma jidħlu bi ftehim mal-arkivju biex ikunu jistgħu jistudjawha bir-reqqa, jistudjaw l-istorja tagħha kif ukoll jagħmlu mezz biex din tiġi kkunċertata biex il-poplu jkun jista' jgawdi din l-istorja li għandna moħbija ġo dan l-arkivju.

Biex nisimgħu biċċa mużika llum il-ġurnata, kull m'għandna nagħmlu hu li nnagħfsu buttuna jew tnejn. Iżda huwa importanti li nibqgħu napprezzaw dawn il-kollezzjonijiet li jiffurmaw parti mill-identità kulturali tagħna. B'hekk wasalna fi tmiem programm ieħor. Narawkom għal li jmiss.